Se ngħaddu għas-servizz kulturali li din il-ġimgħa se jkun qed jiffoka fuq il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb. Tgħidilna aktar dwar dan Serali Zammit mill-Kunsill Malti għall-Arti.
Naħseb ħafna nies bħali għandhom memorji sbieħ. Ta' meta tarba f'sena konna mmorru ġewwa dar il-Mediterran il-Belt Valletta għal fira tal-ktieb. Din il-fira baqgħet isseħħ minn sena l-oħra iżda issa qed issejjaħ il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb. X'hemm differenti f'dan il-festival din is-sena?
Din is-sena l-festival huwa mimli b'attivitajiet, allura qed nassiguraw li ħajkun esperjenza holistika u kulturali. Mhux sempliċement eh, post fej tixtri l-kodba, ma ħajkun hemm ħafna avvenimenti għaddejjin, diskussjonijiet, qari, fejn wieħed jista' għattar ħin jitgħallem u Eh, igawdi eh, l-iżviluppi biex ngħidu hekk eh, kurrenti fil-letteratura u fid-dinja tal-ktib Maltija. Fil-ħodu ġeneralment ikun hemm attivitajiet immirati għat-tfal u għat-tfal tal-iskola matul il-ġimgħa. Umbat matul il-lejl ġeneralment ikun hemm l-attivitajiet immirati għall-adulti, speċjalment eh, diskussjonijiet akademiċi jew diskussjonijiet letterarji, ħajkonna xi kittieba barranin ukoll, għandna kittib eh, Franċiż, ħajkonna numru kbir ta' kittieba sqallin, għax ħajkonna numru kbir ta' pubblikaturi sqallin. Wieħed mill-attivitajiet illi qegħdin nagħtu ħafna importanza fuqu din is-sena huwa t-tnedija ta' film qasir bbażat fuq storja ta' Manuel Mifsud adattata minn Martin Bonnici u l-proġett prattikament huwa Eh, l-idea tagħna biex nikkonvinċu li t-television u l-films jibdew jaddattaw sejjer publikati minn kodba Maltin. Sa naraw xi ħaġa ġdida li eh, nemnu l-taf biddel mhux ħażin id-dinja tal-ktib Malti. Ehm, Nasab Dan wieħed mill-ftit films Maltin li huwa bbażat fuq kitba li ġiet pubblikata qabel minn kittieb Malti. Tal-każ għandna l-istorja Laqgħa ma' Mara Morbi ta' Immanuel Mifsud, ġiet ippubblikata ftit tas-snin ilu, u kien eżerċizzju ta' adattazzjoni mill-kitba għall-film. Udjenza forsi kemmxejn matura għax huwa jitratta ċertu temi adulti, aħna nixtiequ li b'dal-film nolqtu kemm l-udjenza li normalment tissegwi x-xogħol ta' Immanuel Mifsud u ta' kittieb oħra Maltin. Kif ukoll dik l-udjenza normalment tissegwu l-films ostra Maltin u l-films Maltin. Isu b'xi mod nixtieq nlaqgħuhom iktar flimkien. Ehm, tinkludu wkoll studenti u nies li għandhom interess fix xena artistika u kulturali Maltija. L-idea tal-proġett bdiet minħabba li kemm jien kemm ukoll iċ-chairman tal-Kunsil tal-Ktib, eh, Mark, ħassejna li Ma tantx hemm komunikazzjoni bejn id-dinja letterarja Maltija u dik taċ-ċinema. Ir-raġuni ma nafux x'inhi u qasħalna fiha meta konna ndiskutu l-proġett, imma l-għan kien li nagħtu eżempju li jisma' jekk naqdu r-riżorsi tagħna flimkien, għandna potenzjal li nagħmlu proġetti iktar interessanti kultant. Per eżempju, jien ili naħdem f'din l-industrija madwar 8 snin u qatt ma tqajt ma' xi ħadd li qal li ħajadatta kitba Maltija. Meta għandna ħafna stejjer tajbin li jistgħu jintużaw u nisperaw li jħeġġeġ ħaddieħor jagħmel l-istess. Fis-sena 2013 ġew ippubblikati 381 ktieb, filwaqt li din is-sena ġew ippubblikati kważi d-doppju, madwar 620 ktieb. Allura, x'ser naqraw din is-sena? Minn 620 ktieb ġew shortlisted 22 għall-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Dawn huma ftit mill-aħjar kotba li ġew ippubblikati f'din is-sena. Uħud mill-kotba li nistgħu insibu waqt il-Festival tal-Ktieb. Numru ta' awturi Maltin qed jagħmlu kolħos fix-xena internazzjonali, fejn qed naraw awturi jipparteċipaw f'festivals internazzjonali u xogħlijiet varji jiġu ppubblikati b'lingwi differenti. Tliet snin ilu, l-awtur Malti Immanuel Mifsud rebaħ il-premju internazzjonali tant prestiġjuż, il-Premju Ewropew għal-Letteratura. Fis-sengħa kien ix-xogħol tal-awtur Pierre Mejlaq li rebaħ dan il-premju, dak li l-lejl iħallik tajt, X'inti taqra bil-Malti bħalissa? iżżur il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb bejn nhar l-Erbgħa 12 u Ħadd 16 ta' Novembru ġewwa Dar il-Mediterran il-Belt Valletta. Għal programm sħiħ, żur il-paġna ta' Facebook National Book Festival.